Kong in ipeni nga itye ka penyo omeni? Lapen pa KD Kristo ka ngat awunya awunya keken to neno KD Kristo dano ma oming dano ma obape o kwici kwici kwici an ange ni in onongo ilik keken ento kare ilik ma ibape o kwici kwici kwici kwici KD Kristo in ibedo wa i gin ma pe kicamo ni kare eni laming do. ka idi i Kricito, in kara in lapwera. In bene kara itye i kin jo ma gitye ka mito lweny i kom kakane wa. Itye ka mito bedo i kin jo ma gimiyo acel-lu te tege pa kakane wa. Oo, dong ibiniang ka idi i Kricito. Ibiniang ni kaka kara bwok. Ibiniang ni kaka ka itye ka lweny pire, omyero pe igo rivas. Omyero pe icak lweny i komgi, pien joni rac. dok joni pe gimiyi opportunity mo keken for the for the one days for the one day joni pe gimiyi nino ka idi Kricito ka idi Kricito enini en dong watye ki niang ni ka idi Kricito kara pe dano mo ka idi Kricito me bino ka waco ni balalu pe giromo cito dok openyo lapenyi ni, Gin ma an atye ka dayo iye-ni owiny ni, Kadi Kricito me ngamo doge marac dok kadi Kricito ineno wai gin ma pe kicamo-ni, kadi Kricito owaco ni, Wun macalo acwali wun ma dong wumito ni balal odo ocito-ni. ma omito ni balalu ociti ni wun wutye ki cene me wutye ki ciling me dwoko ciling pa balalu wek gua ki i lobo Acholi kong wun wuwiny kong lapeny pa pa KD Kristo eni, eni tye nyuto anyuta ni dano ma obabbe dano ma pe okwano dok KD Kristo eni en aye dong obedo the fight of the fight dok an lweny ma an aka the bad news ohero bedo rac. KD Kricito gin ma iwaco li enini twon me ceng mo ma KD Kricito, ka iryek bin ikwa kica bot Acholi, ka iryek bin ibin ikwa kica bot Acholi, pien li eni li enini temo lweny, enini temo lweny ma omyero ki recruiting in ikin jo ma omyero kinekio. Dok in kara imito bedo i kin jo ma omyero kinekgi-ni wa kadi i Kricito? Amito kong apenyi kong, imito bedo i kin jo ma omyero kinekgi-ni wa, ma omyero kidegi-ni? Dok wan kota peke, dok itemo lwenyo i kom acoli, an macalo aka The Bad Man, The Bad News, kiyero an aye tye i kin jo ma gibitimo opereson, this time kiyero an aye atye macalo ladit pa lwor. ki yero an aye macalo won kom pa lwor dok ka ikelo mingi an omyero anen yo me clean inyino omyero a clean inyino dok ka idi Kricito omyero ibikwa kica omyero ibin ikwa kica pe te loko mo tye mapat ma in ibibino icako ki kwayo kica bot Acholi pe bot an aka the bad news ento bot Acholi neno wa. Mistake ma itimo eni itimo me agikki, dok ka idi i Kricito ka kicwalo in acwala, ka kicwalo in acwala ni icak lweny pi acwali, ibito ma mwaka ma mwaka enini pe oromo, ma mwaka nyen nongo peya oromo dok ma nongo dwe eni peya okato ka idi i Kricito nongo in ito. twora wek ki widi i kom ngati mo, i lweny i kom ngati mo. Ento kani icak lweny i kom kaka KD Kricito in ibi to ata. Dok ibi to to style mo ma pe ibi niang tyene. Pien an macalo an Rwot pa Acholi, dok ki yero an aye ma tye macalo won kom pa Acholi. I neno an atata ma ki yero an-ni. I neno an atata we ki yero an Mister Bad News, Mister Bad News. KD Kricito, KD Kricito otama, KD Kricito otam to timo alika kikome. Dok onongo watamo ni KD Kricito tye ka lweny kedwa karacel. Ento KD Kricito kara mito ngaki citayele mo ma tye bad, citayele mo ma tye bad news. Dok KD Kricito ibito to citayel, ka pe in ibino ikwayo kica bot racoli KD Kricito ci in kwoni tye ka marac. Ka idi i Kricito, ka in pe ibino ikwayo ki abaracodi, nge ni kwoni tye ka marac, pien ibito to alany mo ma ka idi i Kricito. En the bad news. An pe atye ka lok me me bar winy yoo, dok an pe atye ka deny bot laming mo ka idi i Kricito. Abino mere ka wacci awac, dok eni pe warning, ento tam ma an atamo ni omyero abiwacci. Meno aye tam marra kadi ni omyero abin awacci kadi i Kricito. For ni an aka The Bad Man, Mister The Bad News, an amini tam ka ikwero ciyo nge kiniko-io, dok ikwero winyo lok pa aka The Bad Man, The Bad News, myero kiniki-o. wek awacci in ngat mo keken ma itye ka lweny pi kaka, kaka iloko wio ma icako celo te kaka omyero kinekio. Ka idi Kricito, inongo ni lok eni en aye lok mo ma dong tye tek pol, lok kom to. Ka pe in ibino ikwayo kica, ka idi Kricito in ibito i citail mo ma tye bad. So lok pa Ker Yecu Kricito ma laniyo careni an awinyo maber ma pe kikwange akwanga dok gin oweko dok apye kwede let me bino ka waco ne pud aneno Ker Yecu Kricito tye ka galle me bino ka kwayo kica bot Acholi. Lok pa Ker Yecu Kricito eni ka pe okwayo kica ci Ker Yecu Kricito obiniang gin mo Ker Yecu Kricito obiniang gin mo ki minge ni loko nying ma kiwaco ni Ker Yecu Kricito myero obin olok nyinge eni ni pien otubalo nyinge omito bino lok nyinge ni KD Christo i kin oker eni lok ababang KD Christo ko ma pud peya oloko nyinge ni ko obino kwar ki i lok eni balalo must go balalo bucero kite ki tal lok kom balalo onongo pud an aketo outside so dong kielo wiye o so dek ka dong kielo wiye omito kicam pe dong giromo elone ki umone ki dwoko lok kom balalo eni dong an aka the bad man the kodo abilweny iye lok kom corruption dong abiketo bedo aside kodo dong an abikeme ki balalo balalo must go KD Christo bene kwar kica so call me EXCX cwinya tye ka wang wang mo dok an pe kaka an aye to